Moro ma intie jara mar Lolwe TV en odiochieng' maber. Ma endi en chenro mar kuku mar rach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango mana weche ma pod dhi nyime mago eko mag welo mopogore opogore mag duond od buche mosebedo ka timore. Bende nwaneno ka ODM ne ochako choro nyime welo margi mar Nairobi mane igen ni ne onego bed ni timore odiochieng' bende manyoro. Kata kamano wadhi nyime achiel kachiel kendo watemo rango duoko ma bende osewuok kaachiel kod kit telo mwadwaro moloyo e Luo Nyanza. Bende wang'eyo ni odiochieng' ma kiny wan kod geno duto ni biyiernwa jal mabiro ting'o ndai ne NASA. Wadwaro ang'o ni to wan kaka oganda ma Joluo wantiere kod paro machalo nade? Arwaki e studio.
Erokamano. Mwalimu, kamano arwaki e studio. Ruoth ogwedhne. Erokamano. Agoni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo maru mar chopo. Mwalimu abiro chako kodi mos ogandawa kata obedo ni sani ging'eyi. Nyaka inyis gimana nyingi samoro koko wan gi ng'ama nenowa e odiochieng' mokwongo. Ne oganda mar Luo kamoro amora ma untie, chak aduogo ka kendo an japuonj Odoyo Widi mondo walalre e weche mantie masani owuok manyien. Erokamano ahinya mwalimu. Arwaki e studio in bende mos ogandawa. Erokamano Jeff.
An iluonga ni Anthony Jaragenya, wuod Ugenya mawuok e gweng' miluongo ni Sega. Siaya County. Erokamano. Erokamano ahinya mwalimu kaachiel kod Anthony Jaragenya. Ageno u ahinya nikech sama ubiro kaendi weche mwawacho gi eki unyalo kawo gi kaka weche matindo to gin weche ma oganda wawinjo kendo kinde ka kinde oganda mathoth miwuoro temo luwo weche ma owacho manyiso ni un opinion shapers mag oganda wa bende mawuok e Luo Nyanza. Mwalimu kwachako kodi weche mag welo waneno ka osedhi nyime mag ODM mag Jubilee bende osebedo kadhi nyime. Sani ere wanyalo wacho ni wan kaka piny mar Kenya kata kaka oganda to moloyo joluo welo mane timore e gwenge mag Luo Nyanza wanyalo wacho
kaka pile yiero en gima kelo mirima ne jomoko yes. jomoko bo kelo ne gi mor jomoko bo kete ni en wach mane ma kok donje yes. to en tho gi kwo mm -hmm. Tadwa nanyis ogandana ni inyalo telo kata ka ok oyieri e od bura kata ka ok oyieri gavana kata ka ok oyieri senate mm. ka yiero oserumo ka ogandana wadog wabed gi kwe mondo wasir joma oloyo lwedo mm. nitiere jomoko ma ombulo weyo chien nitie jomoko ma ombulo kawo nitie jomoko ma ombulo weyo temo gi mokwongo nitie jomoko ma ombulo weyo temo gi mar ariyo kata mar adek mm-hmm. sama iyudo otiko ni dhi nyime imor kabisa yes. kendo ok idew ni samoro otikono sama ni iyude ni nyono tie jomoko to jomodong' bende litnegi kata obedo ni samoro yudo ni ombule mane owegi ne ok giromo omiyo wadhiuru nyime oganda ka ombulu osewewa mondo wasir joma ombulu osewewa lwedo mondo wadhi e lweny manyime ka gi dhok achiel. Erokamano ahinya mwalimu.
Awinji abiro duogo iri mana kama wacho ni wadhi nyime kod siro joma ombulu oyudo gi dhok achiel mondo waling nikech naneno ka gwenge mag Homa Bay mano kaunti ni en bende an kaunti. Mano adier. Aneno ka oganda wacho ni no no ng'ane no nasa no ng'ane no raila ok ang'e gimomiyo nying raila gi nying nasa biro kaendi e welo matimore e gwengwa mag Luo nyanza mago wabiro duogo e mwalimu mondo ilernwa anthony jaragenya gi pachi jal molony e weche mag siasa welo mosebedo katimore e luo nyanza Un ojende ma bende osewacho ni sani iri oganda wantie kod thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro mondo mi otelnegi. Inyalo wacho ni. An gima nya wacho ni nomination mag party yes. ok en wuoth mobwogowa. Mm -hmm. Ok en wuoth ma yande ochiki mm -hmm. to ma ng'ato nyicho thoe to koro obwogowa koro wawuok gi monogo. en wuoth ma yando chan maber yes. kendo nong'e kendo timetable ne nitie mm -hmm. kendo chik oketo maber ahinya chikwa mag kenya mm -hmm. chieng' mitimo e nomination mm -hmm. ma ok wanya wacho ni en wuoth mobwogowa mm -hmm. gima yande awadwaro ni jopiny joma winjowa mondo giyier ng'ato ma gihero kendo ma gidwaro Nikech ang'o? Ka giyiero ng'at ma gihero kendo ma gidwaro, Yes. to mano nyiso ni loyalty ma ng'ano dhi kuom jopiny. To kopore ni ng'at ma giyiero ok omi eh, nomination certificate, Yes. to mano nyiso ni loyalty mar ng'at momi certificate no dhi ng'at ma nomigi certificate. Ma mano nyiso ni jopiny moni- mo- monego bed ni yiero ji Yes. ok gibi tiyengi kaka ka dwarore. nikech wasebedo e studio ka kwawacho yeah. weche mang'eny mm. jotelo aina ka aina jotelo mwadwaro mm. kineno kaka wapenjore to pesa kineno audit, auditor general report yes, yes, okay. ma wasebedo kwa wawacho mm. kwa discuss audit general report page to page mm -hmm. mar counties mamagwa yeah. kwa wacho ni jin ah, kaka uwuok maber kaka uwuok marach ka onego bed ni wadhi nyime walift ourselves matin nikech okok maber ahinya wasebedo ka kwawacho bende ni ah, magi to pesa mane okwali monego bed ni wanono matut magi gik moselosi koro jowa nyocha omi another chance Yes. ni kendo mondo giyier Yes. tinge ineno yawo ma, ma, ma koro nenowa e tv ka ok gifuwo jogi riek malich kendo ging'eyo ng'ama nya tiyo nigi kod ng'ama ok nya tiyo nigi emomiyo kidhi gwasi Yeah. Onyi neno gima timore Gwasi. Kidhi Homa Bay to waneno gima timore uh, Homa Bay. Mm. Ok ni jowa mago kura gi jok mameng. Mm. Nikech on ok adwa ni ng'atwa jaluo moro amora. Yes. Mondo kete ni en ng'ama ofuo kabisa mm. makia mwelekeo ma piny kaka piny dhi. Mm. Mano an beda malit kabisa. Mm. To chali en mane gi manene matimore. Erokamano ahinya, wabiro duogo ire. Aneno ka mwalimu buonjo ka iwacho weche machalo kamagi. Iwacho ni nomination ok opo, ati iwacho ni nitiere loyalty moro. Nitiere gimoro ma bende nyoro kwana waneno kata kane wan gi mwalimu to kidhi e mbui tineno ka oganda wacho ni ooyo ka ok in ka ok ibolori, akia ni loyalty en bolruok, ka ok ibolori ne ng'ane ng'ane to ok inyal yudo otiko machalo kamano. Koro ok ang'eyo ni e, wadhi e welo mondo mi oyier ng'ama dwa tiyo ne jopiny koso wadhi e welo mondo oyier ng'ama party dwaro. Ok ang'eyo ni jopiny gi party Gin ji ariyo mapiem, jo party dwaro ng'ani, jo piny dwaro ng'ani. Mwalimu. Ing'e ni teko ma party nigo jo piny mochiwo. Momiyo samoro iyudo ka ng'ato campaign. Yes. Ong'e ni japiny ma dhi gone kura. Yeah. To ng'amo campaign gi nyinge to en party. En party. Ni wan wa jo party. Yes. Joma ok jo party go ok wadwa winjo wachgi. Ng'ane ne oseringo we party. Yes. Ng'ane ok oriere gi party. Ng'ane ka chieng' moro oseyier to ok bi chomore gi party tir. Mago nitie. Party ni jopiny ema osemiye teko. To kaka osiepna owacho, Yeah. en gima ber mondo ji jopiny ema oyier ng'ato. Mm. Nikech jopiny ema idhi tinegi. Yes. Pati to en gima nie kalatas ma kiny to samoro onge. Wan gi pati manyien ma nyinge nyien motelne gi joma nyien. Gima nyaka wang'i wanon maber kaka sana sana yiero miwacho ni notimore Homabay. Yes.
jopiny samoro pok omi civic education malong'o ok ging'e gima timore malong'o ok ging'e kaka gidwa miyo ng'ane marks to gimayo ng'ane mm. to en gima rach kabisa ni ng'ama chung' ema wacho richo wadgi modhi chungo mm-hmm. moro wacha wacha gik mang'eny mondo miyo mang'acha maksi mondo yombe mm-hmm. idwaro ni ka ng'at mantiere komo tiyo marach to joma wacho notiyo marach yes. opogore gi joma piem kode mm-hmm. to ka ng'ama dhi piem kode emosiko wuotho ni ng'ani otimo marach ng'ani orem tich ng'ani Onego puonj ji nung'eyo gima ne okel manyien mar devolution ni yes. okelnwa sirikal ka mm. sama okelnwa sirikal tiende ni bath sirikal mamalo cha wan go ka mm-hmm. wan ka gi ministers yes. wan gi jogoro mongirore bende mm. wantie ga iye kanyo mm-hmm. e sirikal ni wan gi directors mm. gi nyaka jomatindo michope ecd teachers gi jomodongo mm. mago nitie e sirikal ni mm-hmm. tiende ni en sirikal mantie joma ichulo mshahara sirikal mantie joma m- ringo gi geche mag sirikandno nitiere expenditure mang'eny koro koor pesa e county ka Yeah. to dwa ni ji ng'e ni en pesa di tadi ma dhi chulo gigi tadi ma dong' ne develop nikech aneno joma omako ne governors bura omako ni ang'o momiyo jogi miyo pesa mang'eny kabisa molo cdf to cdf waneno kogero udi moko ka to gi to pesa gi ng'eny to ok wane gimogero CDF en gima kisungu luongo ni is a fund. Fund komiyi tinyisi ni wamiyi fund ni tim go gicha. To government to komiyi to nyaka mshahara be chulgo. Marwa ni nyaka yath be tinde ng'iewogo e osiptal. Marwa ni mafuta be nyaka ng'iewgo. Gik mang'eny ma geche ringogo. Koro iyudo ka pesa madong' ne development tin. Mae monego wakwong wapuonj jopiny. Nayudo higa moro ka nago budget mar Homa Bay, ne gigo budget mar bilion auchiel Homa Bay County. Eh, kane gitimo recurrent expenditure ma gichulo mshahara gi te ne gidong' gi bilion achiel gi nus mar development bilion achiel gi nus modong' mar development pogne constituencies aboro idong' gi pesa di per constituency kaeto pesa midong' go midwa timogo development e constituency gini be ok obi dichiel onge ng'ama biro kelo 6 billion cha e county dichiel mm. sama county ogo dhogi piny to sirkal mamalo kelo 600 million mm. dweno ichulo kode salary to modong' ing'iyo ni to development mane madhi nyime mwabiro timo gima mm. kendo dwe machielo kel 500 million kendo dwe machielo kel 1 billion kamano kamano en gima ikelo nwa lunde alunde ma samoro bende kutemo tiyo kode to ok timre maber mm. omiyo mago be nyaka wabedgo to kawach ni kwaneno ka kuodhi nyime yes. ei county government mm. to waling' aling'a nikech weche mawachogo mm. wachom ng'a mokwalo no tir yes. nikech ka nyathi ofelo kwano mm. man japuonj kwano we manyo headmaster uh -huh.
erokamano mwalimu wacho mm. mwalimu wacho maber ni noneno uh, budget mar yes. homabay county mm. to neno ka en 6 billion, billion yes.
To korango recurrent expenditure Yeah, to nwang'o ne en gimoro 4.5 billion. Yes.
To recurrent expenditure gin ang'o? Nikech mago e gik manyoko penjo. Yes. Recurrent expenditure en chulo jok matiyo ni county. Sawa. To jok machulo ni county, jok matiyo ni county gin jomage? Gin uh, clinical officer, gin nurses, gin uh, agricultural officer, ma gin drive, uh, drepe. gin nyiewo nyiewo ambulances kod kod keto petrol ambulance koro kuonde ma giringe gima koro nyaka wapenje to bende clinical officer go be ne waneno gi kwadhi osiptande be yiedhi ma which is a recurrent expenditure yes. be ne waneno gi nikech kwadhi osiptal to wanwang' ka yiedhi onge mm. wanwang' ka nurses onge Wanwang'o clinical officers onge, wanwang'o doctors onge. Koro wapenje ni to kara kara ndio Pesa kubele dhi kure. jari dhi kure. Gima dwa wacho Yes. ni ni ni ni wasebedo ka walosi wach mar county government Yes. ma anyalo paro ni wanie studio ka kwago dhogwa ni governor sana sana governors adek mawuok nyanza ma ok aluoro luongo nyinggi mar mokwongo ne en siaya county Yes. asanga mar ariyo ne en ranguma mar adek ne en awiti onge kaka unya wuok e gweng'u ka mutiye ni ji Nu- un udhi dak kisumo nu koro udak e presidential suit nu kanye kore mudakie u- u- upuonjre kwang' ujok mo- mo- mo- moseti mago e gi- mo- mago koro utiyo ni county mago kanye yie an jaragenya awacho ni aa mano ok tiyo ni Kata an be jopiny adagi mano. Yes.
Ah, mwalimu iwinjo wach ma jarageja wacho nikech sani eri ka oganda wadhi e welo watemo wacho wach moro mwalimu otemo wacho ni nyaka warangi ni to sama wadhi e welo ni eri Mwalimu wacho ni party nitiere kod teko, jopiny bende nitiere kod teko. Mm. Mwalimu, ma endi wewa kod penjo achiel ni to wach development chande wakete kanyo to wadwa rango ni to e luo nyanza wa ma wantiere ni ochuno ni jotelo miyieronwa duto nyaka bed mana e pati achiel koka wayienegi gibed jotelo luo nyanza koso ginyalo biro kata duond od bura moro teka teka ni nyalo dhi osiptal wayudo weche mag thieth wanyalo dhi e klas wayudo ka nitiere kaka nyithindo nyalo somo maber en ang'o momiyo Gimomiyo nwachomore gi pati achiel ni tir Yes. Mm. en ni ne wadwani wariw tekrewa e patini Yes. mondo wayud kom maduong' mamalo mar president to ok ochuno ni wan kaka joluo Yeah. nyaka wachom wati- wayierwa mana gi pati achiel to nwaneno kaka oganda Yeah. nwawinje chunywa ni wachomre gi pati achiel nikech riwruok e teko wariwre e pati achielni mondo wakaw go loch maduong' loch maduong' ni em wabiro ng'ado ne go oganda na bura em wabiro kelo ne go oganda wa mwandu Yes. em wabiro ng'iyo go oganda wa gi wang' maber ng'iye kaka kawuono kimanyo joluo man gi offices ma katiba okelo sani apani uko kende mane odong' to uko mane odong' ni joka go namo yiech to s- kombe ma katibu kelo gi ng'eny gin piero ariyo gi wiye to jaluo niga di kende to achiel ma gidhiwe pod imayo ndalo moro ne nitie parastatols ka karibu mia auchiel joluo ne nitiere adek kende kikuyu ne nitie gi mia ariyo gi piero ariyo gachiel omiyo mae mano omiyo nwamanyo loch maduong'ni mondo ipo ka oket oganda luo kuonde moko mm. mondo ipo ka ioro wuodi nyathini owadu yes. nyaminu odhi oyudo tich kanyo mm. to sani ka in kaendi onge kama diore wa kaka koro idwa kawo polis sani yes. kiparo ng'at moro kacha ma diore nyathini mm. dipo koriyo ne onge emomiyo ne wadwaro loch mamalo manyiso ni kioro ng'ato e piny mar kenya kaendi ka ng'ato dwaro tich to nyaka ing'e ng'ato mane kitwa jorotenge ah. kendo iyudo ka kata gima oriere maratiro mm. pod ipenjo mani to ng'ayo ung'e kuno mm. nikech mane kaka wase kiro pinywa ni koro mae telo mwadwa dhi godo nyime ma kamano wadwa ketho yes. to pod wuodwa ma nyaka wayiero dhi kacha mondo odhi okethi mm. to ka jawuot jomoko man kacha yes. to ok obi kethore erokamanajo kapok wadhi nyime jaraganya ne wach wach moro ni kare current expenditure ni eri othin ma kodong' to mar development chande bedo matin ma ok wanyal neno gima governors otimo Ang'o momiyo waneno ka governors mamoko mana kaka Jaragenyo wacho pod kawo pesa moko gitiyo godo e yore ma ok odhi kare. Ma samoro iyudo ni gavana ni iri owuok ki odhi kanye, gavana ni iri owuok ki odhi onindo kure. Ang'o mane kelo magi? Ka adier giwacho ni omenda momi gi Jaragenyo thin ma kata recurrent expenditure ok nyalo.
Iwinjo osiepna. Mago gin gik ma iluongo gi dho ngere ni allegations.
Adieri mar gi onge. Governors gi.
Be ipani kane pok gibedo governors ne ginyalo nindo e Kisumu odiochieng' mar achiel kata ariyo? Anthony dwoka ne penjo. Ineno?
Ne An- ginyalo nindo. Ne ginyalo nindo. An adiera makende.
Yes. MCA nogona simu. Ah. Mawuok, mawuok, mawuok, mawuok Siaya. To ng'isa ni jaragenya, onego bed, onego oket madhi India. To gima dhi timo India, Yes. takia. Ok ang'eyo.
Mm. Ah, trips moko ma, moko dhi Israel. moko dhi south africa mm. moko chopo nyaka australia yeah.
makoro jopinje moko wacho ni ndiko ni jokenya barua yeah.
niwach ni uru jotendu ma kenya ni aa ah, ah, gibiro mang'eny ahinya mm. ucontrol e numbers mabiro nikech kech ka jotendwa gi odhi kucha nyaka migi security mm. driver moro be nyaka migi eh, nyaka rang to eh, ngima gi chalo nade mondo wach moko mag mag, mag nyiero pinjego ok guogie to nitie gima madwa wacho eh, mwalimu wacho ni jotelo gi moko ne nya nindo tinde makoro giwacho ni gininde sani nyocha ne wadhi Mombasa To e Mombasa kane wadhi to nwa ni ndege achiel. E ndege achiel ni ne nitie Bob Colima. E ndege achiel ni ne nitie Jaragenya machul ne company motiyo. E ndege achiel ni ne nitie Rasanga. To kirango kuma ne wabetie Bob Kolimo morito kambi maduong' kabisa nobet gi jok mang'eny miluongo ni third class kocha. Rasanga nobedi first class mbele wan oganda wala watu wabed jiko kocha maonge shida koro pim nani rasanga go bob colin ng'ama nigi pesa mang'eny bolo nyawadgi kata personal pesa personal to kambi ma gitiyo institution ma gitiyo mane man gi pesa mang'eny bolo nyawadgi Ang'eyo adier maber, ok nago Rasanga, ang'eyo maber ni ka Rasanga ne bedo gavana, mm. ouso ode ka ma kokalo 10 million mondo otimgo kampen. Otimgo kampen. Mm -hmm.
To sani ko kampen to wachonwa ni Opoto, ng'ama dwa piem kode nyaka tu pesa mang'eny. Pesa go golo kanyo. Nitie biashara moro motimo, nitie invention moro motimo momiye pesa go. Nikech gigi nyakwarang gi. nikech Jeff sani wan e jok matindo mm. wan e jok ma sani e, wan nyithindo matindo kata kapok ikendo ting'e ni nitie nyithindi moko mibiro nyuolo mbele kanyo mm. nyithindogo dwaro kuonde misome maber ECD ka sani osebedo devolved mm. mm. nyaka sani wapenjre chakre governors bed uh, nwang' telo yeah. to ECD's classes ogeradi mm-hmm. jopuonje mag ECD ondikadi mm. tichulogi pesadi wach moro mwaketo ni ah, kisebedo gavana to koro mtokni madongo dongo ema koro iringogo nyaka wawachi ni ah, ah, okwadwa ma to okwadwa en ade wadhi to wacho ni kora kwagoyo wawacho ni inwa mi chance okitiyono maber koro okwadwa ng'at moro kik wuog kamoro to wacho ni antony jaragenya kata jeff ni in ifuo kabisa kura migoyono en kura mar ojinga to ng'at achielno biro biro To wacho ni wakwa state mondo nomination. Yes. Ni jadalawa wawere uru gik mosetimore chien kanyo. Waranguru mbele. Kom ma mbele maduong'. Ah. Nyaka wayiere ni kata wadwar na kom maduong' cha. Hmm. Kom no ok bi konyo ji duto te, ok bi konyo joluo te. Hmm. Ok en nyasaye ma nyako konyo ji duto te.
Wach moro ma pati pok atieko. Pati ka nolosi, Yeah. kendo pati kiloso, to en pati mondo ji omire teko. Yes. Nikech 85% mar eh, pesa mar budget pod dong' national government. Yes. Koro ng'ama pogo 85% ni, ka en ng'ama chiegni kodi, unyalo winje maber. To ber Bende ka ber, onego obed ng'at ma pogo gini ma- ma fair and equitably the whole country. Ma ng'ato ka ng'ato, piny ka piny, county ka county nyaka yud lemo gi. Erokamano ahinya Anthony. Mwalimu, wabiro dhi e yueyo kwaduogo to mana weche ma jaraganyagi owacho gi eki motenore kod weche mag pati to gi gima wang'iyo nikech eyo temo wacho ni sani kwarango kaka wan oganda ma joluo to watemo mondo mi wati kod pati moro mondo mi wang'i mbele ni to wan mbele kaendi bende wanyalo dhi kaka oganda mondo wayud konyruok. Wadarango ni to ka wantiere kod president e piny mar Kenya, maendi en e ng'ama ochung' ne riwo oganda duto. Is a symbol of national unity. Inyiso ni ka Jaragenya wuok Siaya, kama Uthuge moro wuok Kiambu kocha, oganda gi kiduto ne bedo konyruok ka wuok e moro ma intie jara malo lwe tv ma inde en chenro mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono nwarango weche gweko mag wel ma bende osebedo ka nyime koni kod kocha ka nwadhie e yue achiel kachiel anthony jaraganya ne okelo weche mag penjo kaluwore kod penjo mosebedo ka igolo kod apis mar auditor general ma bende osebede ka governors mopogore opogore ipenjo penjo koni kod kocha kaka gitiyo kod omenda mag jopiny nyaka sani ero kang'eyo ni to report chalo nade en gavana mane mano yiene ni ooyo in tiji ber in eko itiyo kod omenda marach kata kamano kane waduogo ir mwalimu jaraganya ne openji penjo mar duond od bura ni kwadhi e weche mag welo gi eki to ang'o gini ma ji rango nikech ne wacho ni duond od bura nyaka rangi to jomotelo ne duond od bura ni riwe nyaka rangi to wan pere bende gi wach ma ji keto piny mogik en wach mar dongruok mar jopiny nikech kaka aneno kaka wawuoni eri Nenore wach ma pati dwaro gi jotend pati imiyo pek moloyo dongruok monego bed ni gine jopiny mantiere go mwalimu mokwongo dwa ni mondo ung'e ni gimonego bed namba achiel yes. en dongruok mar jopiny good kata mana pati mineno achomoni yes. en mana nikech jopiny neno ni pati ni ema nyalo kelonegi dongruok dongruok mm. to wach mar yiero yes. onego wang'e ni to ng'at mwadwa ketoni ere gima ologo ng'at mwadwa golo wan gi kenya kae sirikende prang'wen gaboro mm. onge kata achiel kuom sirikende prang'wen gaborogi yeah. ma mar prang'wen gaboro en mar uhuru kenyatta ma pok odita general ogolo e penjo gite gin gi penjo monego gidwok ka odita general yes. tiende ni jogi chalre koro nyaka wamany yo moro mm. mwadikogigo e yor kuoni to kik wabanye ni in ng'ane in irach in irach waloki gi ng'ane ng'ama uloka e goni endi be useng'iyo kuma noaye nitiere wanyalo yudo ka gavana rach Yes. to nyaka wanon ng'ama wadwa wile go to chalo nade nitie jomoko ma iluongo ni master propagandists propaganda ma gikelo mang'eny gigogo ng'ama ni ka mondo gikaw kare to en owuon to kuma aye to lil molok ng'ama odwa goloni Ing'e ni governors gi king'iyo Ranguma, ing'iyo Mari miluongo ni Rasangano, ing'iyo Awiti, ing'iyo jogi ing'iyo gi te. Yes. Wang'iyo ane kitgi kapok ne gibedo governor. Ne gi joma richo koso ne gi joma ber. Ka ng'ato ne ber kapok obedo governor to governor ni okethe. Yes. Ine ni kar governor kae mantie wach ma kata ikelo ng'ati midwa wile gono pod biro ma bedo marach kama. Omiyo gima duong' monego wang'e kaka jopiny en ni to Ang'o marach matimore ka? Nitie ng'ato e sirikand gavana ni mamecho. Ka wan gi evidence, yes. ng'ani emwa many kaka imak itweyo. Mm. Ng'ani emwa many kaka iriembo ka. Ka gavana ok dwar riembe, mano wamak ne gavana duto. Mm. To moloyo, a nyisi kaka pok waloro. Yes. Ni ka in e sikul kaka ndalo moro na an japuonja. Mm. Ka nyathi oreme kwan. Yeah. Kiki di mak nut sa headmaster. Choma choma japuonj kwano tir. Mm. Kata isiem nade mana ni japuonjni ma kwano ni waneno ka ok oti maber. Yes. To kine ka marwa ni samoro wakete ma kata mana nase mokwalo yath osiptal. To en Tidhi governor. mako ng'ut gavana. To joma supervise nas ni diere kaka pok ochopo ir gavana to ji kata uchiel. Omiyo samoro bende nyaka wawenegi kode. To be gavana ka prefect mar gini, en be nyaka okaw responsibility. en be nyaka onon to jogagi be gitiyo maber nyaka odik wi ministers gegi mondo minister be odik wi joma ni chien kadhi kamano nyaka koro chien to wach moro ma ng'ato ni kodwa bet gavana to manyo makosa gavana obiro nyiso jopiny ni magi e makosa ng'eto ong'e kuma polis nitie ong'e kuma anti corruption nitie ong'e kuma auditor general nitie to en oting'o gi okelo ne jopiny no ka gavana nukwalo wile uru koda an ema dhi tiyo maber ng'ano werego uru ng'ano jamibadhi moloji te Kamano.
Anthony Jaraganya, iwinjo wach ma mwalimu owacho. Gima temo kelonwa kanyo en ni kata dipo ni wantiere kod sirikal mar gweng' en sirikal maduong'. Mano e gima mwalimu temo wacho. Kendo wacho ni nitiere migepe mopogore opogore. Samoro nitiere ng'ama rito migawo to wan kata ka makosa rach e migawo ni eri to wadiko mana wi jatelo maduong'. Ineno, ineno Jeff, odiechienge ariyo mokalo Nyocha wan gi eh, gi shida gi M-Pesa. Yes. Eh, kendo kaka ji goyo sim Safaricom. To kirango e mbui ka Facebook kata kirango newspaper gima gi report. Tiwinjo ka giwacho ni Safaricom network goes down. Bob Collymore need to explain. To kidhi mbui ka Kirango CV ma Bob Collymore, yes. tibro yudo ni ok en engineer. Mm. Ji bende ong'eyo kamano. Mm. Bende ing'eyo kamano, abende ang'eyo kamano, ni ok en engineer. Mm. Engineer ema onego bende rango wach mane to. To ere gimomiyo wawacho ni Bob Collymore mm. need to answer. Nikech en ye jatelo Safaricom. En ye figurehead Safaricom. Yes. Nyochi winjo ka uh, Pesa nolal ka National Youth Service. Yes.
Minister mamare, secretary cabinet secretary, cabinet secretary Waiguru ne nitie kanyo. Makoro yudo Tiwinjo ka jiwacho.
mar Kirinyaga.
Tiwinjo ka jiwacho
ni ouru. Yes.
Itimo ang'o mondo igori gi mibadhi? Yeah. Kata ogeno ni wang'eyo ni Waiguru ema nochung' ne wach ma eh, ma en- en- en- en- en- NYS.
Yes.
Nyocha wa- pesa moro lal Ministry of uh, Health nitie nitie containers moko mnonyiew uh, 10 million each mm. manonego bed ni nyiew at 150000 yes tiwinjo ka jiwacho ni uhuru timie gimoro yes nikech sama wadhi yiero nene wan ok owuok ka gwa jo kenya oyiero president kaka an wahuru kata minista mar health ne jo Kenya ng'eny jo Kenya noyiero Uhuru Kenyatta bong'is Uhuru Kenyatta ni bwana wadwaro ni mondo idhi tell the executive arm of government yes. executive tiende nang'o ni mago e jok matiyo kendo tich kod pesa mang'eny oketni ni mondo tigo as an head of executive shida moro kowuoki kanyo to ng'ama obro blame en Uhuru Kenyatta mano e gimwatimo Mi wach gavana ka. Yes. Ka nitie mibadhi.
Ka yath onge.
Yes. Ka nas moro uh -huh. en ochwa chwa ji uh, left that and center yes. of ka wi bari to chwo wi ka umi uh, to chwo umi. Mano nyaka wadhi mani gavana kwa wadhi ni gavana. Nurses ni kelo nwa ka. Yes. Ok tiwa maber.
Mwalimu kata in kane wan kodi isebedo ng'ama osebedo a big critic mar weche mag mibadhi. Japuonj kata king'iyo yes. kowuoyo king'iyo ngima mare weche mag mibadhi osebedo kokwede kinde ka kinde. Ok mana lolwe ka indi kamoro amora modhi e wach mar mibadhi en gima oketo mbele kendo okedogo matek. Ka ne Waiguru okelo wach ka indi, mwalimu wanyalo paro kane wachako mogik kane waya iro mar 2013, wach mibadhi ne bet ochwo chieng' e sirikal mar Jubilee. Wang'eyo ni gintiere kod jotend migepe. Kane mwalimu biro kani to nochwoyo wi ker ma pacho kae. Kawuono mwalimu, the same same mwalimu ochako bet piny kodwa To mwalimu chako wacho ni koro wachuo mana wi minister. Jeff Ligi- Wawe governor. Wa oko, keli kanyo. wach mano mibadhi mar sirkal. aneno ka winjo ema nusoyo kuko matin ing'eyo ni golo ng'ato e tich gi dwoko penjo gin gik mopogore ing'eyo ni osiepani owacho maber niya ni bob colima nyaka dwok wach Yes. ka, si, ka system down ka network down yeah. uhuru be nyaka dwok wach mm. ka waiguru kwalo good to uhuru ok riembe tich ni waiguru kwalo bob colim ok riembe tich ni system, system fail iwinjo gavana be ok riembe tich ni minister ne okwalo take the blame where it is uh -huh. kikwalo ka yes. in emwa riembi wuon kambini to waweya kiyanya ka sani yes.
oyanya kaendi to in emwa chomi tir in miyanyana kata magi endi mm. ka koro chopo sama koro iwilo ng'ato e tich nikech ng'at machielo kwal yes. ng'ane mwasiem tir mm -hmm. to akoni oyo kaendi to migawo mar yath mm. dhi marach ng'a motelo ne yath ka en ng'a mm-hmm. wachome tir to wariembe oko mm. kata wanyiso gavana ka gavana nigi teke wiye yes. ing'eni nitie jomoko e county government ka ma gavana cannot wake up kawuono mm. moriembe tich ka ok orifa to public service commission Nitie sirkande modhigo ma serve at the pleasure mar governor. Yes. Mago to timgo gima ohero kod waro. Omiyo wawinjre ka gavana okoso to wachome tir. Yes. Ka ng'ate mokoso to ng'ane mwachomo. To ka nitie wach midwa nodwoki Yes. ni migawo moro rach, mano to dwoka dwoka. Ok watam governors be gimiyowa explanation pile. Moko wayiego, moko ok wayiego. ka nitie ma ok wayie kaka ne ok wayie gi mar uhuru Yeah. pod ne wadhiro waiguru moresign ka nitie moro ma governors timo mok wayiego Yes. pod wadhiro ma mano bed corrected To ka ok waiguru- wang'iyo ni waiguru ma mano- Jafwa, Waiguru wadwok- mano wadwok dhiro, mwalimu. wa- adhi wake- wa- wa- ami thuolo waiguru mane udhiro ni oresign ma bende ang'e ni wachni pod iwacho ni timo investigation nikech pok orumo ochako yiere kod jo Kirinyaga Donge- kaka donge ineno ng'ama ka dhi jodala chung' gi oyiere? ang'o matimore Mago jo Kirinyaga.
Mago jo Kirinyaga. Ok gin jo Kenya.
Ah, ah, gin jo Kenya to mago jo Kirinyaga moneno ni ginya tiyo gi. Gima dwa wacho yes. ni mwalimu ka. mwalimu ang'eyo ni ndalo mane Moi tiyowa mm. ni ng'ama duong' kendo aparo ni nyini tiyo. Mm. Kendo kane wawacho ni a ah, a tend Moi koro jonjo mm. oromwa. Ere gimomiyo ne kwa jo Kenya nowuok wuok obowacho ni a Moi joge te. Mm. Odhiye odhiye odhiye odhiye dala nikech nikech jo Kenya neno ni a Ok wane dongruok madhi mbele. Yeah. Mibadhi odhi malo ahinya. Mm. Koro mondo watiek wachno, yeah. wagol moi gi joge mondo odhi odag. Mm. Mondo watemie ng'ato moro nono. Mm. Mano emomiyo jokenya nowuok bogoyo ni moi bogolo oko. Mm. In 2007. Yes. Kane wach mibadhi onwang'ore i wach mibadhi kod tribalism mm. onwang'ore i sirkand mar Kibaki Jokenya nowacho ni aa, ah, ah, Mwai Kibaki bedie kando mondo watemie ng'at moro nono mondo wane kaka be nyalo timo tijni. Sani wawacho ni sirikal ma Jubilee nitie mibadhi ahinya, ae nitie wach mar tribalism oketie ahinya, to waneno ni ah, ng'eng'wa kaka onagi waneno ni Uhuru ok ti gi Jokenya maber. Emomiyo Jokenya wacho ni wang'ni wadwa temo ng'at moro nono. Mwalimu wacho ni Kopore nitie kuo e national government yes. ka nitie kuo e county government to wawere uru gi governor mm. wadhi uri minister ma, ma, ma endeleza kuo to koro wariembe be in gi power mar riembo minister ma matiyo matiyo matiyo matiyo county government mwalimu bro mwalimu kata an an gi mm. tocha mane manyalo golo go uh, minister matiyo e government aongo go to ng'at ma noyiero minister no yes. ema nyagoli mm. adwa ni mondo akonyi kanyo mwalimu yes i gavana ma in gi tochi mar siemo wang'e ni kwalo minista to tami siemo wang'e nade minista ni emisiemo tikone gavana ni gavana minista ni ni kwalo nikech ok inyal ango minista nokwalo tionge ka in gi evidence mm. kata ok irifa to gavana yes. chom go anti corruption mm. chom go cid chom go kamoro amora minyalo mokwongo yes. joma samoro go governors mogik moloyo yes. mm. gin mps to mm. gin ema gisit kamonego bed ni yale governors yes. kama onego bed ni iluongogi tiketogi piny tipenjogi ka koro gibolore ka kama nie kot omiyo ikelo wach mar moyi ne timbe riche mi- eh, sikane to nowawile to donge bende iwuoro ka joma ne iwilego biar noteni bela emomiyo sani wabeduru mariek kwadwa golo gavana moro nwawile Yes. nyaka wang'e ni ng'ama wawilego oromo gi tijeno Kaka Homa Bay, Yes. ok wawachi ni gavana cha otiyo maber. To ng'a midwa wile go, joma idwa wile go richo ma koro dwoke adwoka, ochiek mare higni apar no, wab wamany ng'a ber pod biro. Erokamano ahinya mwalimu. To dho piny wacho Aneno ka- nang'o? aneno ka Homa Bay thuolo ka- ema dwe Homa Bay biro. ka- Ng'ato miyo gima Adwa tin ni gi chama. iwacho ni inenogi. Eh. Ok iwach ni Jeff Yohana neno gi ketho. Eh, no aneno gi to gin jomoko ma handful. Kata an an gi supporters moro mowacho kamano. Mm. Manya kata wacho ni no wede no Kenya. Koro To giwera wera. iparo ni gimor koso gimor. Koro wati gi joma Joma yie. tin ka ok mor to joma ng'eny mor it is okay. Ero kawada.
Kamano moro ma en tijara ma lulu TV. Mano ero en kuku mar wach. Kata kamano ero